Манзара циклын дәвам итәбез, тапшыруларын дәвам итәбез. Бездә кунакта инде безнең татар дөньясына таныш шәхес, ул безнең Мәскәү татарлары штабы җитәкчесе Рөстәм Җамалиев. Исәннәрмесез? Сез инде бик еш буласыз хәзер Казанда. Сезне әйтәсе килә, безнең өчен үрнәк дип әйтергә дә була, чөнки сез безне сез әзрәк селкетеп, җоклаган җирдән уятып, Яңа-яңадан фикерләр, яңадан-яңа ниндидер проектлар белән киләсез. Минем соравым мондыйрак, сезнең белән очрашулар, сөйләшүләр безнең күп булды. Менә Мәскәүдә безнең татар байлары байтак бит. Аларны сез безгә караганда күбрәк тә беләсез. Менә аларның шушы татар штабы эшчәнлегенә, Яки безнең менә шушы татарларга әз генә булса да рухи яктанмы, мәдди яктанмы берәр файдалары бар микән, алар белән элемтәләр бармы? Гомумән алар татар штабы, Мәскәү татарлары штабы барын беләләрме? Бәлки алар үз даирәсендә яшиләр, гади халык үз ниендә яши дигәндәй. Менә алар белән элемтәләр бармы? Менә э, Хаснуллин, значит, Табиев исән чакта, әле нигә Мәскәүгә килгәч, Ә. ул бөтен очрашларда бик а- бик эше тыгыз булса да, ул киләдер ие. О. Бик Фикърәт Әхмедҗанны хөрмәт итеп, ул гел киләдер ие. Безнең бит DL16 дие башта клуб. Әй, әй, әй. Аны Табиев җитәкчәгән, менә без аны хәзер дәвам итәбез. Анда ул киләдер ие. Анда әзрәк формат икенче ие. Анда, значит, э, яшьләр әзрәк ие, предпринимательләр, анда, конечно, бөтен Казаннан киткән э, монда кешеләр инде анда җыелалар ие. Анда җыелалар. Быел в рамках в рамках переписи населения ул бик э, зур нәрсә дип без үземчә уйлыйбыз да. Менә мин булдым 4 Петров көндә. дүрт Петров көндә. И менә все-таки төп Петров Крәшен авыллары э, ул ошибочное мнение, что это за, э, Мамадышский район. На самом деле күп иң күп Крәшеннәр авыллар и гөмердән гөмер шундый бәйрәм Петров уздыру Это Заинский район. Әйе, Заинский. Менә анда уникальный шундый матур урын ул да, урын. И менә шунда килде Хайруллин, менә без бердек, бер, бергә Егоров килде, значит, Хайруллин. Без булдык бергә шунда Петров көнендә инде. Аны оештырды Заинский глава администрации. Зай районында инде да. И менә шунда инде без менә килеп инде шул перепись населения турында Мин чыгыш ясадым анда, и без аларга иконалар бүләк иттек. Штаб татарлардан шул, значит, Петро көненә без аларга икона бүләк иттек. Халык саны алу буенча дәвам итик әле ул чагында. Менә бит инде безне яңадан зур сынаулар көтә. Безне татар халкын тагын төрле төркемнәргә бүлеп, сез бик аз санлы халык икән дип әйтмәкче булалар инде. Без аз санлы халык булган очракта без бик күп кенә әйберләребезне югалтачакбыз. Анда тел турында сүз алып барып булмыячак һәм башкалар һәм башкалар. Менә шушы өлкәдә нинди эшләр алып барыла һәм нинди эшләр алып барырга иде, гади халыкка да җоклап ятмаска бит инде. Переписка дөрес барып, үз теге төрле-төрле ниләргә, пропагандаларга, ниләргә ышанмаска дигәндәй. Ну без инде моны ничек уйлыйбыз? Менә мин, значит, менә бу соңгы ике елда булдым, где-то ун поездка минем булды, да, вот шундый мине та, безнең үзебезнең штабның методикасы бар, күп кешеләргә ул кызык тиелып, мине чакыралар. И мин менә барып инде шәһәрләргә, яшьләр белән, кешеләр белән очрашам. Менә мин булдым Челябинскида, Свердловск, Екатеринбург, Тюменьда. Менә үти миндә чыкты ул вопрос, значит, да. Мин инде үземчә бөтенесенә аңлатып тырышып аңлатамын инде. Барыбыз да без җазаев татарлар диеп. Ә безнең Мәскәүдә икенче проблема. Безнең Мәскәүдә совместных браков күп. Бик күп. Бик күп, да. И анда балалар менә ниләр менә, сез әйткәнчә, җоклап ятмаска, монда кирәк сөйләшергә күршеләр белән татарлар белән, племянниклар белән, дуслар белән. Менә өстәл арасында утырганда, әйдәгез бергәләп шуны без сөйләшәек, аралашыйк бу теманы. Менә бу бит татарлык, ул без безгә нинди поколениедән килеп килгән бит ул безгә. Бездә бит ул туктарга тиеш түгел. Хәзер шуңар без бик ответственный җил ул. Җыл. Без татар санын бер җирдә җугалтырга тиеш түгел. Без бик зур эш с безнең менә сознательность буенча яшьләр белән кирәк хәзер алып барырга кадәр. Әле бит менә шушы катнаш никахларда, катнаш бракларда дигәндәй, алар дөрестән дә балалар кайсы якка язарга белмиләр. Монда инде, менә сез дә әйткәнчә, һәрбер кеше безнең үзебез татар халкының вәкиле булырга тиеш. Менә мин ике генә кешене Хет аңлатсам, язылыгыз татар дип, бик зур бу эш булачак һәм инде һәрбер татар кешесе күршесенә, туганына, үзенең абыйсына, тегесенә, монысына кереп, ул шушы эшләрне алып барырга тиеш. Менә бездә бит хәзер инде теге, ничек дип әйтергә кирәк, безнең барыбер мөмкинчелекләр бик чикле татарларның. Безнең мәсәлән. Бер канал, ике канал булырга мөмкин. Мәскәүнең, мәсәлән, урысча безне 99 канал сөйләсә, без бер канал, ике канал. Ләкин шулай да бит бүтән ресурслар бар, бүтән төрле гәпләшергә, бүтән төрле эшләргә була, милләтне җыярга була. Һәм әйеме, ул инде безнең э, бердәнбер безнең интернет челтәрендә чикләүләр юк. Рәхәтләнеп блогерлар бик күп булырга тиеш татар блогерлар. Менә интернет челтәре белән сез ничек ничек файдаланасыз дип әйтергә кирәк инде интернет челтәре. Ну, без э, уделяем этому. Без аны без аны аңладык 5 ел гына элек. Без до этого аңар э, э, бирмәдек, игътибар бирмәдек. Игътибар бирмәдек. Менә хәзер без бирәбез. Менә без сез сорайсыз Казанга килдегез. Менә без Казанга 2 безнең килүе главный менә задача. Без блогерларны җыйдык. блогерларны башта без җыйдык зур блогерларны теге менә татар малай кызык мызык шундый җегерме кеше алар үзара әле арашмаган икенче тапкыр без килдек сиксән блогер җыйдык менә аны нигәдер почему то менә бу эшне казанда бер кеше эшләми юк юк менә шуңа күрә әйтәм шуңар без мәскәүдә тоже җыябыз блогерларны Вот кирәк разъяснительный работа хәзер. Татар телен безнең бит кирәк жараттырга, кеше жаратмаенча, сеңдергә кирәк менә. Аны э, матурлыгын э, с детства кирәк, аны э, кирәк инде күрсәтергә. Менә без концертларга, җырларга, биюләргә, сабан туйларга, менә шулай иттереп бик зур эш алып барырга кирәк. Жараттырудан жараттыру булмаса, булмай ул. Әйе.
Анасын бит ул интернет челтәренең бит теге чикләре юк. Кеше Австралиядә, Америкада яшәсен, Финляндиядә яшәсен, без интернет челтәрендә көн аралаш, көн саен, сәгать саен аралаша алабыз. Үзебезчә, безгә моны беркем дә тыймый. Менә шушы интернет челтәрендә безнең балалар да, оныклар да аралашсын иде. Алар татарча аралашсын иде, татар телендә. Ул э, татар телендә матур итеп сөйләшү ул шулай ук зур әйбер әле, ансы аерым бер тема. Кадерле дуслар, кадерле милдәшләр, без интернет челтәрендә аралашыйк, интернет челтәрендә яңадан-яңа безнең блогерлар э, барлыкка килсен, безнең балаларыбыз, оныкларыбыз да татарча сөйләшсен, татарча аралашсын.

Мәскәү татарлары штабының филиалларын булдыру турында уйлаганыгыз юкмы? Ул миңа бик кызык кебек тоелды. Без аны гел уйлыйбыз, и практически алар неформально уже бар. Алар уже. Да, менә мин Санкт-Петербургка квартал саен, жарты елга бер обязательно барып инде, анда безнең үзебезнең штаб бар Санкт-Петербургта. Ул, конечно, э, теге менә безнең земляклардан тора инде. Анда урыс җегетләре дә, урыс кызлары да бар инде. Алар выходцы из Татарстана. Менә минем Нижнекамский да, например, да. Аларга бик файда ул, потому что менә аларның күпсе силовой структураларда эшли. Оештыручы кирәк. Менә оештыручы, менә алар бергәләштереп инде шунда берсә берсенә эш белән булышып инде шулай бик файдалы. Казанда без булырга риза сезнең филиал булыр. Ярар.
Казанда да, Казанда менә тоже киләбез инде. Безнең бар определенный инде монда контингент, да. Менә без аларны җыябыз, алар белән аралашабыз. Филиаллар уе, филиаллар турындагы ни миңа бик кызык кебек тоелды инде ул. Мин аны әле үзем уйлап яттым, мин әле сезне белмәгән идем, хәтта әле мин уйлаган идем, ул турыда сез әле теге ну уйламыйсыз дип инде. Ләкин менә бу бик кызык әйбер, шушы Мәскәү татарлар штабы, әгәр дә ул безнең шәһәр шәһәрләрдә, төбәкләрдә шуның филиаллары булса, ул бер секунд эчендә дип әйтим мин дә ниндидер э, хәбәрләр бик тиз таралыр иде безнең татарларга бит э, мәсәлән мәскәүдә ниндидер э, шундый әйбер чыкты хәбәр әйме безгә без мәгълүмат безнең өчен бик кадерле булган сез аларны шушындый филиаллар аркылы татарлар аркылы бик тиз генә бөтен милләткә бөтен нигә җәелдереп бөтен аларга җиткерергә мөмкинчелек булыр иде ә менә бу Башкортстан уфалар белән ничегрәк тора? Ну, без бит менә качагында онытабыз. Менә безнең Уфада бит 1 миллион татар тора. 1 миллион татар. Менә бит тоже перепись населения. Бу бит бик серьезный нәрсә. И, ну, конечно, бар там э, Финляндия, там э, шишиджи э, э, илләр бар, но анда бит әз татар. Менә 1 миллион. Шуңар без быел инде обязательно шунда барып инде хәтим филиал штабның ачарга. Да, обязательно ачарга. Но бит безнең штаб барма, юкма, безнең бар бит бар бер хәр интернет ресурс. Менә безнең активистларда бар хәзер без тут же распространяем информацию на миллион подписчиков только в Инстаграм.

Андый буш, ниндидер сәгатьләрдә буш заллар, буш теге өйләр күптер инде ул. Конечно, күп. Этим надо заниматься. Должны быть энтузиасты. И в идеале, вәгәз, ни анда татарлар җыелсын ие менә. Әйе шул.
Татарлар.
Да. Менә безнең э, буквально менә э, ике көнлек без үткәрдек вечер памяти Валерий Пороховой. Да. Менә соңгы чыгыш, соңгы аралаш кеше белән, он аның булды бездә. 19 января. И аннан соң ана буквально бер, бер атнадан чирләп инде бүтән кеше белән аралашкан аның юк е. Менә булды безнең дүрт тапкыр ул, без аны бер 10 ел, 15 ел беләбез, бик яхшы аралашабыз, но яшьләр белән чыгыш булды безнең дүрт тапкыр. Бездә инде штабта менә. но аны конечно безгә бик зур бу потеря бик кызганып калабыз инде без аны шулай шул да былай вечер памяти бик яхшы үтте вот малае килде ире килде
Менә тагын әле бөтенләй бүтән сорау бирәсе килә. Менә безнең татар эстрадасына инде кем генә сүкми, Менә элек диләр, ләкин элек тә аның теге юк кына җырлар күп булган инде, сүзелеп калды әйбәтләре генә. Хәзер дә бөтен җыр начар дип әйтмәсәм, бик күп яхшы сүзләр, матур көйләр, матур аранжировкалар бар. Мәскәүдә дә бит аларның Мәскәү татарлары үзләре җыелышып, ничектер татарча җыр әле миңа сөйләгәннәр бар. Хәтта шундый бер ансамбль бар дип, марҗалардан гына тора ди. Ләкин татарча җырлыйлар. Чөнки татарлар чакыралар, ул инде конкурентоспособность. Шуңа күрә, гомумән, менә сезнең татар эстрадасында үзегезнең үзегезгә ошаган, үзегез яраткан бер биш җырчыны әйтеп китә алмыйсызмы? Менә кемнәрне э, сез э, сезгә ошый дип әйтергә кирәк, гомумән. Ну, монда бит э, как значит, менә татар эстрада, да? Менә без к чему стремимся?

Вот. И по 6 тысяч людей, вот в прошлом году было два, ике шундай бик зур концерт булды. Сез аларга шулай ярдәм итәсез? Э, без аларга ярдәм итәбез, да, шул э, интернет рассылка белән, да. Менә, например, штабта күп үзенең хезмәтен күп э, куйган бар Сюмбел Билалова, да. Әйе. Менә, например, ул э, җырлый да, концерт та алып бара. Менә ул на энтузиазме, бушлай. Э,

Сайра, сайра, былбыл кошкай, сайрачы үзеп үзеп, бик күрәсе кил яныш ягым, булырмы икән түзеп. Ә менә үзегезнең яраткан җырыгыз. Менә кечкенәдән истә калган бер ике җыр кала бит шулай сеңеп кала, ул аның сүзләре дә онытылмый, көе дә онытылмый, беркайчан да гомер буе ул синең белән бара. Шундый берәр җырыгыз бармы? Ну, минем менә как-то яраткан җыр, э, минем берәр җыр яраткан була да, Икенче җырны мин ишетәм дә, ул җараткан була. Теге әзрәк минем теге меняется теге менә. Ну, бик әйбәт. Менә бер җырны күптән түгел мин ишеттем. Беренче мәхәббәт, да. Аны 100 кеше җырлаган ие. Менә аны шулай бер безнең кеше җырлай инде, шулай минем менә шуны гел сеңеп калды инде, да, да. Монда инде теге алагая башлагач, беренче мәхәббәтләр искә төшә башлый. Ну, наверное, шундан да инде, да. Аннан соң инде сезнең Иң яраткан бәйрәмегез?
Бәйрәм яраткан, наверное, безнең менә туган көн, Яңа ел. Беренче сентябрьне мин элек бик көтәдер идем мәктәптә укыганда. Да, как-то менә качан беренче сентябрь. Качан җитә инде, качан җитә инде. Күрәбез, нитәбез дип инде. Рәсәй тарихында сезгә ошаган политиклар дип әйтим инде. Ну, современный.
Современный дитсек та ярый, элеккесен алсак та ярый.
Ну, элеккесен как э, современный? Вот Минтимир Шарипович, например, Шаймиев. Менә мин аны, значит, без э, минем әти белән ул соратник, да? Мин аны әле помню в молодости в какой-то степени, да? да вот Минзәләдә без бергә тордык, да, 3 ел. Вот. Менә ул уже шунда уже Ул шунда уже менә үзенең э, как-то менә поведение белән, ниләре белән менә как-то ул аерылып торадыр ие менә. Настолько ул высокой воспитание, высокой культуры. Менә алар э, Сәкинә э, ханым белән киләләр ие безгә инде. Даже менә вальс танцевать иткәндә Алар отличались. Менә без бит инде бала чага, мин тогда учился, считайте, первый, второй, третий класста. Менә алар киләләр, алар ничек стәл арасында тоталар, ничек ул э, сөйләшә тост әйтә менә бездә дә. Вот шуңар менә э, политик менә ул күренеп тора ди, аңның белем, акыл, менә шундый вот, например, Шаймиев, я считаю, вот. Менә э, без буквально теге атнада теге атнада үткәрдек вечер памяти в Москве. Ул нам поручили, вот безнең бар инде, как ДЛ-16 аксакалы, анда бар координационный совет, менә шулар инде близкие, алар общались, э, Василий Николаевич Лихачев. Менә вот э, кто мало э, знал,

Аларның, менә алар эшләгән яраткан гамәлләре, дусларыгызның эшләгән эшләре сезгә карата дип әйтим инде, гомумән тормышка карата, менә кайсы яклары ошый, кайсы яклары ошамый. Хәтта шуны да әйтергә була. Ну, танышлар арасында менә миңа, э, минем созвездие Девы, вот я, да, мин какой-то, может быть, слишком чрезмерно э, какой-то обязательный человек,

Менә мин 2013 э, елда китап чыгарган идем. 2012-дә. Монда шундый минем уртасында бар шундый э, бер аерым э, вкладыш дип әйтим мин яна милләтне саклап калу кагыйдәләре. Бу 2012-дә язган инде мен, үзем генә уйлап утырып, милләт ничек тә саклап калып калып була. Һәм һәрбер кешегә менә шушы кагыйдәләрне ашый торган җиргә дә элеп куярга иде бит. Әйтим микән инде, менә сез шушы милләтне саклап калу өчен гади генә бер ун кагыйдәне сезнеңчә нинди кагыйдәләр керергә тиеш ады? Бер ун сан мәсәлән, менә шул, шул, шул, шул дип. Милләтне саклап калуның кагыйдәләре. Саклап калырга безнең бар методика. Вот безнең методика белән без кулланабыз. Ул бер кеше аның белән кулланмай, это во-первых. Ә ул методиканы таратып булмый? Во-вторых, иң безнең критика күп вот в этом вопросе, да. Вот. Менә е мы считаем, и мы уверены, Милләтне саклап калып хәзер кирәк дә, только через тренинг, внушение, сеңдерү, башка, значит, җөрәккә, канга, менә для бер ел балаларга бер методика, ике ел икенче методика, менә сез безнең бар шундый методика на каждый возраст, Да? Она основана на тренинге внушения. Менә кеше ул безнең белән аралашкан студентлар, ул методиканы үткән кешеләр. Алар икенче кеше. И алар уже беләләр назначение. Без аларга менә шуны сөйләп инде кич буе, значит, шул менә татар, татар, татар, милләт, милләт дип инде. Бит кешенең или ичендә бар ул рух, значит, милләткә карату, значит, җарату, да? Или ул юк инде, иманлы кеше диләр инде, да? Рухлы кеше диләр, вот. Бу методикалар бик тирәнтен, глобаль дип әйтергә кирәк инде. Ә менә гади генә халыкка менә мәсәлән, мин иң беренче шуны язган идем. Балаларның теле Татарча ачылсын, иң беренче сүзләре татарча булсын дип инде. Менә, мәсәлән, бала бит үсә, аның кайбер татар ана, атаналар да вот мама, вот папа дип өйрәтәләр. Ул әни, әти, шундый матур бит инде ул. Әнием, әтием. Менә балаларның телләре атана үзе сөйләшмәсә дә, балаларның телләре әнием, әтием дип ачылсын инде. Аннан соң менә мин үземчә язган кагыйдәләр инде бу. Балаларыгызга бары тик татар исемнәре генә кушыгыз. Татарча сөйләшергә оялмагыз дип. Ул элек бик күп иде инде ул, менә хәзер инде әзрәк безнең ничектер ялмыйлар, урамда да, э, теге автобусларда, теләсә кайда теге татарча сөйләшәләр. Ләкин ул шулай ук хәзер кирегә таба китте, әзәя башлады. Аннан соң инде, мәсәлән, менә татарлар һәрвакыт э, үзегезнең менә һәрвакыт мактагыз аларны татарларның эшен. Уңай сыйфатларын табарга тырышыгыз. Менә татар эшләгән нәрсәнең аңа су сибегез дип әйтергә кирәк. Татар утырып киткән чәчәк икән, аңа су сибәргә кирәк. Һәм башкалар, һәм башкалар, һәм башкалар. Менә шушындый ничектер китапларда, ул дискларда, кемнәрдә, кайларда да шушындый кагыйдәләрне язып, үзебезнең без милләткә, халыкка гел сеңдереп торырга кирәк инде. Менә егерменче елга һәм алдагы елларга сезнең төп максатыгыз? Менә штабның, әйдә, штаб турында сүз бара бит әле. Без штабның, мәсәлән, ниндидер бит инде аларның планнары бардыр, ниләре бардыр. Менә якын, шушы якын аралардагы булган сезнең максатыгыз киләчәккә. Нәрсәләр эшләргә, нинди планнарыгыз? Ну, менә җигерменче ел, ул безнең ключевой

А, и дальше, например. Вот это для Татарстана два знаковых события, конечно. Бу инде менә бу э, перепись населения, халык санын алу безнең бөтен татар халкына тагын бер зур сынау. Шулай дип кабул итәйме?
Бик зур татар милләтенә.
Это перекличка, это да. Тимур и его команда.
Верно. Это по всей России. И нужно хәзер э, проводить работу менә. Шуңа күрә кадерле милләттәшләр, менә шушы Безнең киләчәктә була торган халык саны алу алуына без бөтенебез дә бергәләшеп зур эшләр алып барырга кирәк. Э, кешеләр арасында, туганнар арасында, гомумән халык саны арасында һәм үзебез дә күбрәк, җылырак чөнки бу безнең милләт өчен тагын бер мәртәбә кабатланып әйтә, зур сынау. Моны без теге үтәргә тиеш бу сынауны.